Hello, bonġu studenti. L-lum ħankomplu l-lezzjoni ta' rates din ħatkun part 2 tal-lesson u nispiċċaw it-topic ta' rates. Din il-lesson tkompli wara dak l-online homework li kelkom timlew dik il-Microsoft Forms, ok? Palissa kważi wasalt halfway fil-correction tagħha. Illum ħankunu qed niddiskutu fuq factors oħra li jaffettwaw rates of reaction, dawn jinkludu il-pressure, it-temperature, il-particle size u meta medjaw catalyst u l-preżenza tad-dawl. Ħa nibdew bl-ewwel waħda, pressure. Bħalissa tidu tmorru fuq page 163 tal-booklet u ħa nibdew nitkellmu fuq pressure. Mela, pressure x'inhi? Pressure hija nimmaġinawha hija Kemm il-particles qed jaħbtu ma' xulxin u anke mal-container wall. Issa, iktar ma jkun hemm pressure, iktar jista' jkun hemm collisions bejn il-particles. Issa, kif nistgħu nżidu l-pressure? Il-pressure nistgħu nżiduha billi nnaqqsu l-volume. Ok? Ġifieri high pressure um, is there when there is a small volume. Fil-fatt aħna f'gas loss tallimna li pressure and volume are inversely proportional. Eh, fil-fatt jekk taraw iż-żewġ stampi hawnhekk meta hemm volum kbir, ok, il-pressure hija baxxa, mela hemmhekk ma tantx ħa jkun hemm collisions bejn il-particles, meta l-volum huwa żgħir, il-pressure hija kbira u jista' jkun hemm ħafna iktar collisions bejn il-particles, so this type of situation, ok, will lead to more collisions between the particles, but which state is affected by high pressure? L-istate tal-gass. Right. Hija affettwata bil-pressure. Is-solid jekk jiena nbiddel il-pressure mhux ħa jiġi affettwat u lanqas il-liquid. Pressure biss taffettwa lil gases. U minħabba li għax il-particles jiġu iktar closer ma' xulxin, iktar hemm ċans ta' successful collisions. Ok. Li ħa tagħmlu please issa ħa tagħmlu highlight tas-sentenza in bold fuq il-booklet. Ok. Eh, the rate of a case's reaction will increase if the pressure of, of the reactants is increased. Dejjem keeping in mind that this only applies to gases. Now, issa morru fuq temperature,

Kinetic energy hija l-movement energy. Jiġifieri meta l-particles ikollhom low energy qed jiċċaqalqu bil-mod. Meta l-particles għandhom high energy qed jiċċaqalqu iktar veloċi. Issa, fejn għandhom ċans li jagħmlu collision flimkien?

Fil-fatt għandna l-ewwel bullet, This means that they move faster and are more likely to collide with other particles. L-istampa li qed nuża jien hawnhekk fl-islajd meta għandhom low temperature qed nuża vleġġa żgħira biex nuri a small amount of energy. Meta mbagħad il-particles għandhom they are at higher temperature, biex nuri li għandhom iktar enerġija qed nuża vleġġa kbira. Fatt importanti u interessanti huwa li inti jekk iżżid it-temperature by ten degrees, il-ħin li ħa tieħu l-istess reaction ħa jkun in-nofs, jiġifieri jekk pereżempju at 10 degrees ħadet 20 minutes, at 20 degrees imbagħad ir-reaction tieħu 10 minutes, nofs il-ħin. Issa, Punt ieħor fuq it-temperature huwa li kif iżżid it-temperatura jkun hemm numru ikbar ta' particles li jkollhom biżżejjed energy biex jirreactjaw. Mela, xi tfisser din? X'diegħda ġdida? Il-minimum amount of energy li particles għandhom bżonn biex jirreactjaw jgħidulha de-activation energy. Ok? Mela per eżempju, ħa nagħti examples dawn huma fittizji. Per eżempju, biex particle A tirreactja ma' particle B, għandha bżonn, per eżempju, 10 joules ta' energy. Ok? Issa, at a certain temperature, ok? At a certain temperature ikun hemm per eżempju hundred particles biss li għandhom dik l-energy. Ok? Ġifieri min per eżempju għandu 9 joules ta' energy, dawk il-particles ma jistgħux jirreaktjaw. U jekk jaħbtu flimkien they would just bounce off each other. Nothing will happen. But what happens? When the temperature increases, Okej. Minflok ħa jkun hemm hundred particles biss li għandhom dik l-ammont ta' required energy biex tiġri reaction, ħa jkun hemm pereżempju one hundred fifty particles li kapaċi jirreactjaw. Allura in-number of successful collisions ħa jiżdied. Okay? Ġifri, as the temperature increases, ħajkun hemm iktar particles li għandhom bżonn li għandhom dik il-minimum energy required for the reaction to take place. Okay? Issa, dik il-minimum amount of energy li bil-fors kull particle irid ikollha biex ikun hemm successful collision, jgħidula di activation energy. Okay? Jekk il-particle jkollha inqas minn dik l-energy, alright, hemmhekk ir-reaction ma tkunx tista' sseħħ. Ok? Ġifieri jrid ikollha jew dik l-ammont ta' energy jew iktar. Issa jien bħala eżempju hawnhekk użajt it-ten joules, jiġifieri jew ikollok ten point one, ten point two, ten point three, pereżempju, imma jekk ikollok nine point nine, pereżempju, dik hija inqas, mela ir-reaction ma tistax isseħħ. Mela, x'qed ngħidu fuq temperature? Li iktar ma tiżdied it-temperature, il-particles ikollhom iktar energy u qed ngħidu wkoll li iktar ma tiżdied it-temperature ikun hemm numru ikbar ta' particles li għandhom um, the minimum amount of energy, which is called the activation energy.

towards the middle of page 164 you need to know as well what is activation energy ok you can write the definition next to activation energy mela x'inhi l-konklużjoni li temperature iktar ma tollija iktar iżżid is-successful collisions allura ir-rate of reaction U r-raġuni huma tnejn, għax il-particles għandhom iktar energy u hemm iktar particles li għandhom the minimum energy required for the reaction to take place. Okay? Mela dawn please huma importanti.

Hawn min jgħajjatlu wkoll dan il-factor state of subdivision. Mela li ħa tagħmlu please fej is-subtitle fej particle size iktbu wkoll also referred to as state of subdivision. Jiena hawnhekk qed nagħmilha hawnhekk qed niktibha. Okay? Um, mela, write the alternative name. Issa, di xi tfisser? Din tirreferi għal eh, size tal-particles kif jista' jkun ta' wieħed tar-reactants. Wieħed mir-reactants jista' jkun jew fil-forma ta' lamps kbar, Jien hawnhekk qed nuri kif il-blue reactant, alright, l-istess ammont tiegħu jista' jkun ġo versions differenti jew ġo biċċiet kbar ħafna jgħidulhom lumps jew inkella ġo powder form if you look at the second picture you have the same amount but you are varying okay um, the shape of your reactant. And this we're going to see affects the speed of the reaction. Il-reaction ħanamluha darbtejn, waħda meta ir-reactant ikun fil-forma ta' biċċiet kbar, lumps, u darb'oħra fil-forma meta jkun powder. Li mtaħsbu li ħataġġel iktar, jista' jkun li tiġa tafu, mhux ħanajt it-tweġiba. U di importanti wkoll li żommu f'moħħkom li tintuża biss meta wieħed mir-reactants huwa solid, okay? So it applies only to solids. Di ma tistax tiġi applikata għal liquids u gases. Mela npoġġu reactants tagħna ġol conical flask u huma jirreactjaw jibdew jipproduċu dan il-gass carbon dioxide. Fil-bidu l-mass tkun ammont, per eżempju 96 grams, kif tkun għaddejja reaction il-gass jibda jiġi produced jaħrab through the cotton wool, u l-mass tibda tonqos. Okay? Um, and uh, what you're going to do in the experiment, um, tirrikordja il-mass u l-ħin. Mbagħad tiplotjom ġo graff. Terġa' tirrepeti l-experiment imma din id-darba r-reactant tiegħek, f'dan il-każ il-marble chips, ikunu forma differenti, jiġifieri l-ewwel tagħmlu meta jkun lumps u mbagħad tagħmlu meta jkun powder. U li ħa tipplotja mbagħad kif għadna tajjeb l-ewwel mass loss against time, il-mass loss ikun fuq il-y-axis u t-time fuq l-x-axis. U mbagħad issib ir-rate of reaction taż-żewġ graphs li tkun plottjajt. Ġifieri din hawnhekk hija summary tal-method eh, make a note of the mass of the flask

Il-mass, tajjeb ngħidu, hemm żewġ methods kif toħodha. Jew ħa tikkalkula l-mass loss, jiġifieri by subtracting the final mass from the initial mass. Mela pereżempju jekk fil-bidu kien 95 grams u wara t-time interval li qed tuża pereżempju ta' 20 seconds ġie Per eżempju, jekk kien ninety five mbagħad ġie ninety, mela ninety min, ninety five minus ninety, mela għandek five grams ma aslu. Mela, jew toqgħod tagħmel din is-subtraction u tikkalkula at every time interval. Jew inkella tista' biss tik, ehm, tirrekordja l-mass tal-contents tal-conical flask. Ok? Per eżempju, ninety five grams, mbagħad ninety, u mbagħad eighty five, per eżempju, Jiġifieri there are two ways, jew jew tikkalkulaw il-mass loss jew inkella il-contents of the conical flask by recording them from the top pan balance. U hawnhekk imbagħad qed naraw it-table of results li ħa jkollkom. Ġenerili ġerment ikollkom it-time fuq l-X axis u fuq il-Y axis ikollok il-mass. Issa il-mass jew tkun il-mass tal-contents jew inkella il-mass lost billi tagħmel dik is-subtraction li għedtilkom tajjeb qabel. Again Ok, din jisu kif ħad tkun tider kieku table of results. Hawnhekk it-time interval li qed tider fuq din it-table hija every half minute qed jieħu. Mhux bil-fors hekk, tista' tħodha pereżempju every minute, but the time intervals are always the same. Hawnhekk imbagħad il-mass, again, jew il-mass il-contents tal-conical flask jew il-mass loss ma jimpurtax. U mbagħad il eh, tamila darbtejn, ok, waħda bil-large chips u waħda bis-small chips. Mela il-mass qed ngħidu fuq il-y axis u t-time fuq l-x axis. Fuq page 165 please ibqgħu. Issa, ħajkollok grafs differenti skont jekk inti fir-results għandek mass loss jew inkella contents of the conical flask. Din hija mass loss. Alright, mela meta tagħmel is-subtraction, fil-bidu tar-reaction kien hemm ftit telf fil-mass, imma iktar ma tibda d-dejja iktar il-mass loss ħa jikber. Din il-graf hija bħal dik tal-product, eh, alright, għax inti meta tagħmel subtraction qed issib il-mass ta' carbon dioxide li telaq, and carbon dioxide is a product, B'hekk ħa tiġik din ix-shape ta' graf. U din ix-shape ta' graf qed turik, l-ewwel nett, f'liema parti tar-reaction hija r-rate of reaction fast u f'liema parti tar-reaction ir-rate of reaction hija zero. Fl-ewwel parti, Alright. Il-gradient huwa steep ħafna, ġifieri hemmhekk ir-reaction għaddejja b'rata mgħaġġla. Iktar iktar imbagħad ma jgħaddi l-ħin, ir-rate of reaction, il-gradient jiġi zero. Mela f'din il-parti waqfet ir-reaction. So qisu hawnhekk, alright, ir-reaction waqfet. Fil-fatt ma baqax ikun hemm loss in mass. Okay. Umbat, jekk inti ir-results tkun urejtom bħala mass of contents in the conical flask, okay, din l-ewwel tibda kbira, per eżempju 95 grams, u mbagħad ngħid tiġi 90, u mbagħad 85, per eżempju dejjem ħatibda tonqos għax il-gas se jaħrab. Okay? So the shape of the graph is going to be different. Ehm, issa, din ukoll għandha partijiet differenti tal-graff. Fl-ewwel parti hawnhekk il-gradient huwa steep ħafna mela f'dil parti tal-graff ir-reaction hija maġla ħafna. Ehm, iktar ma nimxu law mbagħad il-gradient jibda jiġi iktar flat, shallow, u r-rate of reaction tibda tislowja. Na. Ħananalizzaw naqra meta jekk ikollna graphs bħal dawn ta' loss in mass, billi jiġifieri billi tagħmel is-subtraction. Mela, ir-riżultati jistgħu jiġuk bħal dawn, small marble chips and large marble chips. Okay? Jiena hawnhekk penġejt waħda blu u waħda ħamra. Intom fuq page 165 tistgħu tagħmlu l-istess. Ok? Shade one of your lines blue and the other one red. Liem graff għandha l-ogħla gradient? The blue one has a steeper gradient. Okay? Ġifieri this is showing us that when we use small marble chips, ġifieri small marble chips qed nifmu li l-marble chips qegħdin fix-shape ta' powder, ir-rate of reaction ta' ġel iktar. Alright, ġifieri jekk jiena pereżempju kelli noħroġ lajnek minn ġol x-axis at a particular time Meta kelli small marble chips għandi din il-loss in mass. Imma meta kelli large marble chips kelli dan l-ammont ta' loss in mass. So obviously this is showing that when I have small marble chips I have a greater loss in mass. Um, so you need to recognize please li din il-graf hawnhekk

Ehm, mela interpreting this graph, right? Both graphs, both graphs first show uh, steep gradient u mbagħad jiċċatjaw għax reaction tieqaf. Um, the graph of the small marble chips show as, shows a steeper gradient, ġifiri kif kanna nikkumparaw fl-imkien, din qed turi gradient iktar steep, ġifiri rate of reaction tagħha taġġel iktar. Hemm bowed graphs importanti ninnutaw li t-tnejn jiltaqgħu flimkien. Dee ġieli meta nsaqsiha f'xi eżami jew worksheet ikun hemm min jagħmilli pereżempju they the bowed graphs do not meet pereżempju. Le, jekk inti tuża l-istess ammont ta' marble chips, it-tnejn ħa jiltaqgħu. għax it-tnejn mbagħad jipproduċu l-istess ammont ta' carbon dioxide imma mhux fl-istess ħin, so both of them must meet, importanti. Issa aħna analizzaw ehm, il-grafs li kieku jiġu kieku fir-riżultati ħadna il-mass of contents of the conical flask. Il-graphs ħa jiġu xi ħaġa bħal dawn. Dawn mhux qegħdin fuq il-booklet so I suggest li tikkupjawhom fuq sticky note at the bottom of page 165. Mela, il-graphs ħa jiġu hekk, ok? Basically ħa jkollok żewġ lines u ta' żewġ graphs il-mass ħa tkun nieżla. Din ħa tkun tal-large marble chips u ta' taħt ħa tkun tal-small marble chips. Għalfejn? Mela, jekk ħammorru fuq time partikolari, follow my mouse please, is-small marble chips ħaturi mass 2. Pereżempju dan ħa jkun ta' 10 grams. Imma jekk ħa tuża l-large marble chips, ħa turi mass 1 pereżempju ta' 15 grams. Mela, what are we saying here? That when you have small marble chips, the mass of the contents of the conical flask is smaller. Why? Minħabba li ħareġ iktar carbon dioxide. Il-graphs ukoll qed juru li waħda minnhom għandha rate of reaction iktar fast. Ir-rate of reaction huwa l-iktar fast fis-small marble chips, għandek gradient li huwa iktar steep. X'qed ninnutaw ukoll li ż-żewġ graphs fl-aħħar tar-reaction ħa jingħaqdu flimkien għax inti bdejt bl-istess ammont ta' marble chips so they end up producing the same amount of carbon dioxide. Ok? Mela importanti please

Issa, x'ikun qed jiġri in terms of particles? Mela hawnhekk jien qed nuri meta l-marble kien fil-forma ta' lumps, ok, qed qed nirrappreżentah bil-grey jiena, u mbagħad hawnhekk qed nurih meta kien fil-forma ta' powder. Għalfejn reaction tgħaġġel iktar meta reaction hu meta l-marble huwa fil-forma ta' powder? Minħabba li għandu iktar surface area kbira. Reaction bejn żewġ particles, f'dan il-każ bejn il-grey u l-blue particles, tista' tiġri biss meta jkun hemm collision. Issa, fejn jistgħu jiltaqgħu r-reactants? Jistgħu jiltaqgħu biss fil-periferija, fuq barra. Reaction hawn ġew, collision hawn ġew, ma tistax isseħħ. Mela, meta jkun powder għandu dan il-length, exposed, għandu dan il-length, dan il-length, ok, hawn hekk, hawn hekk, eċċetera eċċetera. Meta mbagħad huwa fil-forma ta' lamp, okay, only the periphery is exposed, l-outer length biss. U jekk tagħmel dal-length kollu, rajt li kieku kellek tkejlu dal-length kollu u kellek tkejjel dan il-length tal-powder, dan il-length, dan il-length, dan il-length, meta tagħmilhom plus, aħna hekk ħa nagħmlu dalwaqt, ħa tinduna li l-ammont ta' length ta' reactant li huwa exposed fil-powder huwa ikbar minn l-ammont ta' length li huwa exposed meta jkun fil-forma ta' lump, allura r-reaction b'hekk tgħaġġel iktar għax għandek more of your reactant, more of your solid reactant exposed, allura jista' jkun hemm iktar collisions. f'dak il-każ. Mela jekk inwieġbu dawn il-mistoqsijiet, How does the number of acid How does the number of acid molecules in contact with the marble chips change? Mela hawnhekk kif qed taraw l-acid huwa l-blu. Hemm ftit hemm numru żgħir ta' acid molecules li jistgħu jagħmlu kuntatt mal-marble chips, imma hawnhekk hemm a greater number of acid molecules which can come into contact with the marble. It-tieni mistoqsija, how will this affect the number of collisions between the acid and the marble chips? Ovvjament, iktar ma ħajkun hemm small marble chips, iktar ma ħajkunu powdered form, iktar ħajżdiedu n-numru ta' collisions. u how will this affect the rate of reaction, it will increase jekk il-surface area tiżdied. Issa, giving a scientific reason, mela, kieku jiena kif kont qed ngħid hawnhekk eh, nimmeġerja litteralment bir-riga dan il-length dan il-length, dan il-length u dan il-length u nagħmilhom plus, alright, u pereżempju jingħidu li din hija 2 sentimeter. Mela ħa jiġi 2 sentimeter plus 2 sentimeter plus 2 sentimeter plus 2 sentimeter. U jiġi 8 centimeters um, of exposed green reactant. Fej daw il-blue reactants jistaw jiltaqaw. Mela 8 centimeter. Imma jekk imbagħad nerġa' nagħmel l-istess ħaġa imma meta reactant huwa fil-forma ta' powder u nagħmel u nsib l-ammont ta' length li huwa exposed mela jekk pereżempju din hija 1 alright nagħmel 1 plus 1 plus 1 plus 1 Mela four centimetres hawnhekk. Imma kemm-il darba, kemm il-green particle għandi? I have four, so I can multiply it by four. Mela hawnhekk four centimetre. Għandi four centimetre exposed, four centimetres exposed, and four centimetres exposed. So four plus four plus four plus four jiġi 16 centimetres exposed. So I have the same amount But more length of my reactant is exposed. Issa, meta f'dan il-każ ikolli iktar ammont, iktar length ta' reactant exposed jgħidulu large surface area u hawnhekk small surface area. Issa, intom għandkom l-istess ħaġa fuq page 166. Ħa tagħmlu l-istess, ħa timmeġerjaw hekk intom, ħa taqbdu r-riga u ħa timmeġerjaw minn hawn sa hawn. Alright? U mbagħad ħa terġgħu timmeġerjaw minn hawn sa hawn, minn hawn sa hawn u minn hawn sa hawn u tagħmluhom plus. U mbagħad ħa tmorru fuq l-istampa l-oħra ta' maġenba u ħa timmeġerjaw din is-sajd, din is-sajd, din is-sajd u din is-sajd u tagħmluhom plus. Importanti please, tiġi li jsaqsuni l-istudenti ma għalxiex mhux qed nagħmluhom times, nagħmel length times breadth. Ma tistax għax ir-reactants hawnhekk ma jistgħux

And you will find that in the second case you have more length of reactant exposed. Allura f'dak il-każ ir-rate of reaction ħa tkun iktar maġla. Um, Il-conclusion x'inhi? The greater the surface area of a solid exposed, the greater the chances of successful Collisions, Din is-sentenza li jien qed nikteb bl-aħmar hija importanti, allura għamluha highlighted fejn għandkom reason fuq page 166. Ehm, fattur ieħor li jista' jgħaġġel ir-rate of reaction huwa

they only enhance the rate of reaction. Il-catalyst ukoll ma jiġix affettwat fil-kwantità fir-reaction, jiġifieri jekk inti bdejt b'10 grams, pereżempju, ta' catalyst, ħa tispiċċa bl-istess ammont. And important to note ukoll li dawn ma jaffettwawx l-ammont ta' prodott, jiġifieri jekk inti r-reaction ħa ttik pereżempju 20 centimeter cube ta' carbon dioxide mhux għax ħa tuża catalyst ħa tipproduċi 30, le, li jiġi affettwat huwa l-ħin li fih tipproduċi l-prodott, ġeneralment iqsar. Issa, għalfejn il-catalysts jgħaġġlu reaction? Minħabba li jbaxxu l-activation energy. Din il-kelma activation energy diġà semmejnieha fil-bidu ta' din il-lezzjoni. Activation energy qisu l-prezz li particle titħallas biex tirreactja. U dak il-prezz huwa fil-forma ta' energy. Pereżempju, biex particle tkun tista' tirreaktja b'mod ta' suċċess, irid ikollha 10 joules ta' energy. Issa, iktar ma dik l-activation energy tkun għolja, ma jkun hemm inqas particles li għandhom dik l-energy. Allura l-catalyst x'jagħmel? Ibaxxi l-activation energy.

U peress li issa l-value huwa inqas, mela ħa jkun hemm iktar particles li jikkwalifikaw biex ikunu jistgħu jirreactjaw. Ok? Mela importanti please tkunu tafu li catalysts ibaxxu l-activation energy. And it's important please li tagħmlu highlight tas-sentenza li jiena qed nikteb in red, it-two sentences li qed nikteb in red. Mela catalysts are substances that change the rate of reaction. U anka please eh, catalysts make it easier because they lower the activation energy. Daw qegħdin fuq page 166. Fejn ġie li semmejna catalysts? Fejn jidħlu? Il-catalyst nickel, dawa f'dil-parti please just read, jintuża fil-produzzjoni tal-margarine, iron jintuża fil-Haber process, dan diġà konna rajnieh fit-topic ta' hydrogen, il-platinum huwa l-catalyst li jintuża fil-catalytic converter biex inbiddlu harmful gases into harmless gases konna għadna li l-catalytic converter tkun at the on the underside of our cars u li għandhom tajjeb il-catalyst inti tispiċċa tipproduċi iktar prodott f'inqas ħin. Um, they also reduce the conditions under which the reaction takes place, per eżempju jbaxxu t-temperature, allura inti tonfoq inqas flus biex tagħmel il-prodott. Hemm catalysts ukoll li huma naturali, l-biological catalysts, li forsi diġà tafu jgħidulhom l-enzymes, ok? Taw anka per eżempju nużawhom biex fid-detergents per eżempju tal-ħasil tal-ħwejjeġ. Ehm, issa. Ok, eħe l-aħħar sentenza please tal-aħmar hija importanti, di li konna qed nitkellmu fuqha qabel. Eh, Is-surface area. Jekk per eżempju, il-catalyst li ħajintuża l-reaction huwa solid, Issa inti by using the ideas of surface area li bdejna nitkellmu fuqhom qabel, jekk inti għandek option, jew ħa tuża powdered catalyst jew inkella ħa tuża lumps ta' catalyst, intom tafu issa li jaqbillek tuża powdered catalyst għax għandu surface area kbira.

It-tawl ukoll jista' jaffettwa l-ispeed ta' ċertu reactions, mhux kollha. Ftit minnhom diġà nafuhom, pereżempju, ir-reaction ta' photosynthesis l-ispeed tagħha tiġi affettwata bil-ammont ta' dawl li jkun hemm preżenti. Iktar ma jkun hemm light intensity għolja, il-rate of photosynthesis

Din l-information, ok, it's not in the syllabus, ok, just read daw il-black bullets, imma din importanti please is-sentenza in red. Um, u dawn huma xi examples uh, ta' reactions li jiġu affettwati bl-ammont ta' dawl li jkun preżenti. L-ewwel waħda diġà konna minniha meta għamilna l-practical ta' precipitation. Tiftakru meta konna pproduċejna s-silver chloride u konna ħallejnieh fuq il-window sill? Fil-preżenza tad-dawl biddel il-kulur, issa, u kien ġie purple konna għadna aħna fl-observations. jekk l-ammont ta' dawl li jiżdied kien jiġi purple iktar malajr, so that is an example where light is affecting the speed of the reaction. Photosynthesis, right, anke pereżempju jekk ikollok pjanta tikber iktar jekk ikollha iktar dawl u anke ċertu reactions ta' pollution jiġu affettwati bl-ammont ta' dawl li jkun preżenti. Issa x'ħa tagħmlu? Now, minn dan it-topic lestejna Ħa nkun qed napplowdja homework ieħor fuq Qlix, mela please żommu updated fuq Qlix. Bħalissa wkoll qed nikkoreġi dak l-online homework li kellkom. Please keep sending your difficulties fuq it-threads. Right, qed nieħu pjaċir ħafna bil-feedback tagħkom. Thank you.